Carwyn Jones yw person sydd ar y radio. Dwi ddim yn gwybod o gwbl. Dwi'm yn gwybod unrhyw beth amdano nhw, unrhyw beth amdano fo neu hi, neu beth ma'n neud. Sgen i ddim syniad pwy yn y byd ydi o, byth 'di clywed amdano fo yn fy mywyd o'r blaen. Carwyn Jones yw Prif Weinidog Cymru a mae yn y Plaid Llafur. Mae'n gwneud gwaith i David Cameron. Dwi'n gwybod pwy yw David Cameron. Yn fy marn i, mae'n un o'r dynion mwyaf afiach yn y byd. Rwy'n credu bod David Walliam yn David Cameron yn yr yn oh, Mae'n well, ma prif weinidog Lloegr a mae'n cymryd arian o'r pobl sydd ddim hefo lot o arian a rhoi o i'r pobl sydd gyda lot o arian yn barod a mae'n ma neud the rich richer basically. Os yw'r baban Iesu wedi cael ei eni heddiw, sy'n ni'n dod â um, tedi a wands i Fluffy? Bydde fi'n mynd â cerdyn ag fel tenor neu beth, dwi'n meddwl. dillad. Um, fel dyngris fach. Pan fydd o'n hun, bydd o'n gallu prynu fel car yn y bus. Dyna beth dwi'n meddwl. So ni'n mynd i prynu'r dyngris o peacocks. Byswn i ddim yn rhoi unrhyw anreg iddo fo, achos dwi ddim yn meddwl bod un person yn mwy special na rhywun arall. Mae pawb yr un peth a mae neb yn mwy special na pobl arall. Felly mae rhywun arall yn well na rhywun arall yn ei pethau gwahanol. Ond dwi'n meddwl bod Iesu'n special jyst achos falle mae o'n fab dduw. Fi ddim yn meddwl hwnna o gwbl. dillad fel het bobli achos dwi meddwl bod babis yn edrych yn ffynnu efo het bobli so ond dwi eisiau gwisgo fy nhŷ a sut fys efo het bobli. Dwi wedi clywed am fywyd i'r iâd oherwydd ma' 'na ma' 'na fel bombs a pethe ma' n'w yn ein dod drosodd i gwledydd eraill jyst i bod yn saff. Dwi'n meddwl jyst dyle pobl jyst gadael nhw trwyddo, achos ma- so nhw'n neud ddim byd. Dwi'n teimlo sori drosto nhw hefyd achos ma' nhw 'di gadel pob peth ma' nhw erioed 'di cael gyda nhw, a jyst i mynd i lle hollol newydd ble maen nhw ddim yn gwybod be maen nhw'n deud a pob peth a maen nhw fel po- plant pump oed a ni'n dysgu um, iaith gwahanol jyst fel yna pan maen nhw'n bump oed ac mae fel ni'n dysgu fel Japanese neu rhywbeth fel yna. Pan fyddai i'n fawr dwi eisiau bod yn famous dyna. Rydw i'n moyn bod yn celebrity pryd dw i'n hŷn a a fi fi moyn bod yn um, actor a cael lot o arian a bod yn millionaire. Fel pwy? Fel Simon Cowell. Dwi'n mynd i gwisgo ffrogiau sy'n sbarcli a jeans sy'n really cool. Fysa fe'n cywel yn. Mae fe'n yym gwisgo trowsus yy lan ar bwys beli button e a ma' fe a ma' fe'n yy fi'n lico hairstyle e. Fyswn i fod yn canodd neu fashionista. Pan rydw i'n hŷn a rydw i moyn i bod yn doctor oherwydd ti'n gallu helpu pobl os nhw'n sâl a os sa'n rili becso os mae'n rhywbeth rili fel grôs oherwydd bydd ti'n gallu helpu pobl a ti'n cael lot o mon- arian i fi di'n hŷn ac falle get ti fod yn rich.

sy'n hedfan mewn rhyw fath o ffrog gwyn efo adenydd sy'n rhan o stori'r geni. Angel ydy fel person sy fel cael yym yym ring rownd ei ben. Fyswn i hoffi fod yn anal achos yym dwi'n gallu fflio. Ma nhw'n gallu yym dianc yn quick.